Not nice, not nice, not nice. Ok, Wi. Nos tin invitada awe den kas ku nos. Nos ta nos ta live pa no bin. Nos ta live kaba. Alright, nos ta live. animeer menches. Um, um, un dia miho mi no por be, pero na gabami de koki, so mi nota mi nota bebe mas, so dor di salud. Pero un dia miho rom nan ku mi tin ana gabami. Ah, verdad, paso ba. Mm -hmm. Mm -hmm. Mama, hay comentario.

E banda in. Wel, mi ta sugeri bo bin sí, ora bo por. E ta bendo basta bon. Um, mi no po gana, nos ta habri casi un año pasa. Mm -hmm. So, nos tin un bon team, uh, bon motivated guys ku um, ta trece bon energia, nos tin bon drinks, nos tin comida tambe. So, overall nice experience. Bo ke bin dal bo tasting, of si bo no ta bebe alcohol, nos tin nos mocktails, nos tin un super nice food truck, umami flavors, Asian mm -hmm. Food truck? So, That's right. Pero e no ta un regular food truck, paso bo tin vasta comida variada, bo tin crudo, Pero bo tin bo chicken sandwich, bo tin bo burgers, bo tin um, skewers, so e ta basta variá. Oh, Anto bo bo weg te lunch. Correcto, nos abri 10 dos horas, te cu 10 un hora, anto eh, weekend nos abri te cu 10 dos horas. Wow. Ze ta comida i bebida zo. Comida i bebida. Alles. So mi ta invite bosa pa bini, si bosa ke dar un tasting, mo me sa bo I bo bo dal un taste, bo bo bo bo bo pasa long wa kon eta war kon eta ta procesa e long, bo kon eta hasie, kon bo So, hasie fo. Ahora ki nos ta, nos tin nos machinery nan, Nos ta bai kuminsá produsí rònt di mart. Nos ta bai trese e molasses, nos ta bai fermentá, nos ta bai destilá i nos ta bai añahá. So ful e proseso ta bai pasa ayina. Whole process. So e rònt papiamentu ta bai bin hasí kinan, mester wòrdu hasí kinan. Korekto, si. Nos ta bai hasi limited batches nan. Nos machinery no ta dje grandi ei, so nos ta bai kuminsá poko a poko wak kon e ta bai. Anto e ta bai ta un learning process for sure. Wow, nice, nice, nice. Tremendo, pero obviamente bo bishita ta tin un motivo. Y el motivo ey te llama Noche de Despecho. Yeah, I'm- si bo I'm por so explica nos excited. kiko esa kita, pues I'm hopi so gente ta mané excited. y maten den vrum vrum ku no tin hopi spot kaba. Se ta What? correcto, sí. Como come? So, uh, Noche de Despecho, nos ta invita tur hende bin 28 di januari awo. E ta un evento unda nos ta bai selebrá esnan ku ta pasando dor di despecho, nan ta heartbroken, nan ke kanta ku nan amigonan kantikanan bo sa di amor, por ta di relashon, traishon. Pues e ta un momento pa tur hende ta huntu i kanta.

si nos ta bai tin mane props mane microphones e no ta bai ta karaoke so tur hende ta bai por sing along okay. so e ta bai ta mane DJ is gonna be hosting it anto every now and then e ta bai play un song pa nos tur kanta huntu nos ta bai tin tambe special cocktails for the evening nos semper ta traha dos of tres special pa anochi ei so okay. so it's it's gonna be very very fun.

Wow. Sí, wow, um, like manera miro bisa no tin hopi spot pa e um, edishon aki, oh, oh. pero toch wel mi ta um, um sugeri boso message mi na 568-9499 of por hacer un reservacion via bodegaspapemento.com. So check availability, message me si nos, nos, nos tin spot abri. If not, nos vai hacer último geranson de cada luna, so nos vai hacer teku mart, april. And si, mi ta invite boso tur bin tambe. I love e, e, that. E, e ta despecho de tu sentido di muziek, no? No, mene, e mens ta español, e por ta ingles tambe. E mene por ta... Tem un ejemplo aí, Vi? Seguro? Si, o tem ah. algo assim, Vi, tem alguém não, pa, e ta, e ta, pa tur, um, tur, tur, quando bisa, no ta un espanhol, só ta despecho, no, no, no, inglês, no. Tambe, tem, sí. Seguro. Sí. Pero, você é famoso, não, mané, Luiz Miguel, Juan sí. Gabriel, Alejandro Fernandes. Sí. Quanto abo, misa, que bom tá dentro despecho?

Na Hunduro, Jamie Humbueno, nos a trabahau mucho con el, dus nos ta hopi excited. Anto, si, na Bodegas Pavimento nos semper ta buscando diferente soort di eventonan pa nos haci. Pasa nos tambe ke integra un jazz night, um, djis pa mustra cu e lugar ta uh, se presta para hacer varias cosas. E no ta djis eentonig, e no ta, you know, singular, nos ke haci diferente conan tambe cu carnaval, So nos ta hope open pa hasi collaborations eh, pa esnan ku bo tin algun idea, bo bo reach out to nos, we can make things happen. Mm, y um, vos tin ma tende vos siga name, vos tin lugar Correcto. como siga name. Sí, En un sí. area of ta bo bo ta compra vos siga y un en un area. Tu dos, so eh, tin- nos tin un um, humidor, eh, mes un hendenan di Casa del Habano, dus eta Cigar Emporium, so the Cubans. Ok. En dan tin dan mes un coffee tambe, dan tin patchy dan hopi bonita, y un tin outdoor smoking area. Oh, nice. I love nice. that. Sí, Sí. so So again, bo también tin, dan- bo tin tu kos. Alright. Si vi ya Mi no bai gaya, no? Bo no bo It's always the vibe at bodegas, papiamento. There you go, you said it. Si, ora bo ta bo ta llega ta ta basta nice. Si, ta full un vibe. lugar ku bo ta bisa mane. Bo ta feel at home tame, si. Bye back. Si. Normalmente. I agree. Eta tiki na lugar ku bo ta bisa mane mi lo po bin hopi biahe mi no ta bai fada. E único ku mi tin ku bin kome.

Telefon, bo Kore di llama, no? biaha, mi kore di biaha paso no keda hopi. Sí, sí, mané bo bisa tin last few spots available. Message mi na 568-9499, sa y ta 568-9499. Dus, eh, of na bodegas papiamento, tambe bo reser um, banda bo reservations tan inan mes. So, please reach out and eh, let's have a great evening. E bo sabri tu dia. Tur dia ménos djadumingu. Ménos djadumingu. Di ki ora pa ki ora? Di djes dos or pa djes un or durante siman, anto nos ta ekstendí te ku djes dos or di anochi pa wikènt. Wikènt. Sí. Ya bo sa. Yega bo awe, si bo no tin despecho, bo por yega awe tambe. Korekto. Sí. Bo stoma ta despechá. Bo higra ta despechá. Algo ta despechá ku bo por djené den. For sure, for sure. Bo despecho bo bra come dame. Y bebe. Y bebe. Al bo rama no. Tremendo rama by the way. Bon lo por bende, si bo te bebe do de rama por be. Tremendo rama pimento. Thank you guys. Thank you. Hopi thanks Peter. Danki na boso.